Ya pensiyañ qaç kumuş çıqtı?
Sen pensiyamı evleneceksiñmi yoqsa? İyisi, özüme baq, begenesiñmi? Vay, vay canım, közüm sevgilim, ağzıñda Qalmağan da ya.
Degil, tış. Ağzını bir taqım kemikke toldurıp fındıq sındıracaqmı yoqsa? Fındıq eçan Kelpeden bar! Qart ana indemedi. Nege indesin? Zavallınıñ özü de üç yıldan berli kürpe pastasınen keçine, canım-canım et parçalarını çaynamay yuta. Yuta, amma, öz qusurını gizlep, Seitbilâl qartnıñ tişsizligini Parmaqnen köstermege ne aqqı bar? Üz canı can, Seit-Bilâlnıñki patlıcanmı? Patlıcanmı degilmi, lâkin qartanay öz tişsizligine şu saat qaçamaq taptı. Hıh,
torunım Seydali maña çiş smarladı, beşi altın, on beşi çelik. Ya.
Tiş taqsañ, çırayıñ gül kibi açılır deyler.
Baq sen oña, çırayı şırdañ kibi bürüşse de, kene gül kibi açmaq istey. Bekle, qara qışta qıyar çeçek açqanda, sen de gül olıp açarsıñ.
Böyle tüşündi de, amma qartanayğa baqıp.
Taşla, canım, şu demir tişlerni çöplikke. Zapçast degen şey traktorğa yaraşır. Men seni remontsız da begenem. Biraz qambur etsen de, kene maşşallañ bar. Tü-tü-tü! Aq saçlarına yaqqan qınañ alev olıp yana. Bu alevnen sen daa çoq yüreklerni yaqarsıñ.
Seit Bilâl ağa ep töke berdi. Qartanaynıñ maqtalacaq yeri olmağanından, onıñ allı-güllü fırlantasını, benekli anterisini, ayağındaki papuçlerini maqtadı. Şaqa etti işte. Etti, amma. Mına-mına pişeyatqan botqanıñ tuzun qaçırdı. Em öyle bir qaçırdı ki, şaqanı kerçek bellegen Gülpempe şu saat qaz olıp qabardı, jiraf olıp boyun uzattı, kirpi olıp tikenlendi, bu da yetmegeni kibi, horaz kibi kükarekledi.
Alla-alla, Seytbilâl! Berberge barğanda iç olmadım, ögündeki küzgige baqmaysıñmı? Baqayısıñ, andaki bişareni köreysiñ, endi özüñ ayt, sen maña qoşaqsıñmı, a? Ayvayıñ ketip, vayvayıñ qalğanda, a? Yoq, Alla razı olsun, kerekmey. Ey, sözüñ kibi birisini tap ta. Beraber vayvalarsıñız. Men acem güceli olmasam da, er alda, teregnimde çürip yerge tüşken armut ta degilim. Datnen men qomşu köyden Seytbattal ayttırdı. Ana, qay deseñ yeri de bar.
Ana o soqır Seytbattalnı aytasıñmı?
Ne içün soqır olsun? O camdan köz qoydurğan. Qartanay qarbabaynıñ zıtına basıp, avuçını açtı ve parmaqlarını birer-birer qayırıp, kelip ketken kiyevlerni saydı. Ali ve Qurtveli, ol tarafta noğaylardan Dosmambetnen Bormambet. Aa, baq sen oña! Meni bu spisoqqa lâyıq körmese de, bir qaç adamnı tap o bir dünyadan çekip ketirdi. Bularnıñ nesine evlenecek? Bormanbey desen, ta otuz yıl oldı de. Cadı!
decek oldı qartbabay Qartanayğa, lâkin tilini tıyıp, canım dedi. Canım, Gülpembe, epsini saymasañ da olur. Sen eyisi olarnı toldur çuvalğa da ur duvarğa. Çünki aralarında adam olacaq soyu yoqtır. Özünde çoq burun köterme. Da desen, bugün aqşam bir eşek arabası tutar da, canım istegen şerpeni arabağa urıp, evge alıp qaçarım.
Aysa, erkek degen şey qızma tabandır, barır da bir oñmacaqnıñ etegine asılır da, seni yımırtağa oturtılğan külük tavuq kibi baynı özüñe qaldırır.
Seit-Bilâl ağa da eleslendi. Nege eleslenmesin? Canım istegen şerfeni alıp qaçarım dese de, kerçegini aytqanda, Bu şerfeler yolda serilip yatmaylar.
Eee, kördiñmi sen bu belânı? Parmaqlarını qayırıp çıqsa da, spiskniñ soñuna çıqmadı. Demek, bazarda müşterisi çoq eken.
Bu tüşüncelerden Seit Bilâl ağa öyle bir ürkti ki, nasırlı avuçını Gülpempeniñ çantır qoluna barıp yapışqanını duymay qaldı, dersiñ onı kimniñdir elinden tartıp almaq istey. Gülpempe çırıldap pişken çiberek kibi qızardı. Qartbabaynıñ yapqanını naz belledi.
Hayda, Sizme şını Seit Bilâl körerler.
Qarbabaynıñ eleslenüvinde başqa bir sebep bar edi. Mesele şunda ki, bundan elli-altmış yıl evelsi, endi mıyıqları qararıp, totay qızlarğa yañı-yañı köz ata başlağanda, birinci taşnı Gülpempeniñ bostanına atqan edi. Attı. Amma hayırsız taş keri qaytıp, taq etip öz başına urdı. Otkaz. Seitbilâl o vaqıtları parmaqnen kösterilgen deliqanlı bir yigit edi. İlvanlı Gülpempe de şu etraftaki dört para köyniñ suqlançı edi, biri şain, digeri bülbül, biri qutu, digeri onıñ qapağı, evlenseler olmaydımı? Bir köyden, bir maaleden, bir soqaqtan ediler. Evlerniñ saçaqları bir-birine tireşken. Lâkin Seit-Bilâl ahmaqlıq etti, yalıñız bir taş attı. Endi bu dünyada taş azmı? Ata berge edi de. Kibarlıq işte, kibarlıq, amma şu arada Gülpempeniñ bostanına başqa Seit-Bilâllarnıñ taşı yağdı. Yağdı, yağdı da, ahır soñu, açıqqöz yigitlerden biri civan qıznıñ azbarında davul çaldırıp, Seitbilâlnıñ qulağına balaban bir sırğa taqtı. Ya şimdi da öyle olmazmı?
Davranmaq kerek. Ondan başqa, ekinci qulağıma da alqalıq bir sırğa taqarlar.
Qartlardan biri bazarğa kete, digeri de bazardan qayta edi. Qartanay dolmağa dep bir sepet biber alğan, Qarbabay da şorbağa dep bir kesek et, bir top soğan, bir top petruşka-metruşka alacaq. Özü pişire zavalı şorbasını. Yuvasız quşlar kibi yañğız başındadır. Artanay deseñ, tıpqı çoçami torğay, fır etip qanatlarını kere de, bugün oğlunıñ, yarın qızınıñ, birisi kün de torunıñ evin saçağına barıp qona, aşı elden, parası yelden.